Alright, wafoyo rii ma megi tutwal yo channel matin uh, man yub me dazon. Right, uh, shawa me wango kineri ni uh, wanywako uh, tam kiri i kom jami mukene ma uh, tye i community uh, botwa woko kakenyo. Lawiny medio, i cabit nini watye ki gen tutwal ni kop me PDM obiro obin o i cing dano. Cabit mukato abedo ka kany-nyi wan ki mega Honourable Minister Kelly Beatrice Akori ma en ociko ni cabit-ni eni ma pud pe ya inongo kare me dok Kampala nongo kop me PDM pi Agago District kicobo woko kwinyi kwinyi. Meno oweko tini-ni abedo ki neno me cito piny bot jo ma gitye ka tic i PDM karacel ki lwak. me niang ngo kikome nyo process e dong tye oo ka kwene omiyo otyeno ni nongo kare me nywako tam ma okelo welo wa i studio i otyeno matin tye ka kany ki won kom aryo ma en tye cok ki pila me PDM ni omera ajuli studio alege i dire cok i tit bot lwak nyi kadong wanen kit ma waromo nywako kede tam i otyeno matin yes ajuli. Apwoyo matek
Amito adwok pwoc bot Rwot Lacwec Madit makato jami ducu jwiwa kwong kwede. Amito bene apwo presenter Meredie Wango ladit Rubberman pwoye me jolle i stadio. An ma lalok pi luwinywa ki woko lwonga ni Quinto Odong nying ma oyot lwong ni Labeng. Atye won kom aryo me Akomo ward ma tye i Patongo Town Council i Agago District. Atamo kit ma en owaco kwede pi luwinywa ki woko. lok kom PDM amito moko caden kit ma en owaco kede i kom bed-di. An ma loko ni wek in inong PDM program, government program, me acel ki waco wa ni wan onongo watye ki group aboro keken ci ki waco ni wek wun wunong cente myero wubed ki group ma romo apar wiye acel ocito kede malo ma watimo en man aloko ni. Me aryo wek in inong cente myero ibed ngat ma ngene ni ada anywali me te Paris mo ni ma nongo LC one me kabedo ni tye dok bene moko caden ni in eno dok ikwo ka mo ni. Adikke i kit me coko data base ma lawor town agent gubedo ka wot nyi kabedo ni asset mo keken ma itye kwede myero inen ni kitimo i komi weko kimoko caden ni in anywali me kabedo nu. ci en man aloko ni iya akomo jamini ducu timme. Wayero beneficiaries dano ma romo pyera abic wiye angwen gine pyera abic wiye abic. Tit ni town agent ma kameya okwanyo jamini o ducu ma mitte oceto kede i district. Amito amokki wu caden ni wanongo waraga ki form ma dong odwogo ni akomo tye cleared ki dong forage tye cleared. ma nongo dong col myero gucakke, ma nongo col cakke ni won kom me cako bot, karan, ki lakan lim. Jo adek-ki ki en town agent cwalogi i opic pa bank manager. Dako ma ononge ma nongo kono kobedi i cen ocako donyo otyeno ni aye ni kimito clearance ki bot kawo ma dong en obicoyo waraga ano eno ci gicako culo watch aryo ono ma tye i Patongo town council. Dong ka tekki ka omiyo wutoro tino eno bot bang meneja, ci nicakke diki wek wan amoko caden, pien aneno naka jamiwu ducu ma nyuto ni lok ma minista oloko ki ludite-ni pe tye lok goba. Waye ni PDM kadi ki jok, dong nicakke diki, akomo ki dong pote nongo obicako nongo cente. Atamo luwinywa ki woko, meno aye gin ma an aneno dok amoko caden. Kodi ma an atye ka lokke, atye ka mobo lai i nying won komma me Cakko, atye ka mobo lai i nying Karan, atye ka mobo lai i nying Lakan Lim, ni diki gin gubin waraga ka kare ocwale bang, ci kicako pido i nying jo akomo dano pyerabic wiye abic-ci gin cako nongo cene. Atamo man omok caden dok omok ni obibedo lok ada dok ada keken labongo egoppa. Pye.
Yes, ma wa, wa, wa, watye ki neno me neno kong ah, ki, ki, ki tung bote-ni. Ineno calo agalagala-ni en obedo ki kwena in macalo won kong aryo, i Aga- kit ma onongo cone ocakke kwede? Agalagala obedo moka matir i kom beneficiaries Mm. ma onongo kitye ka yerogi.

wek otim kicwalo district ci atamo ni yero the true beneficiaries aye oweko delay ne obedo tye.
Alright, uh, wek bene kong wange ibedo ka tic ki lak uh, gi- ki ki lwak closely uh, nyo cok cok tutwal. Uh, neno ni i miti pa lwak lwak tye ka mito ciling ni eni oko ki kwok matino kede ca gwok uh, uh, jo mukene tye mere ka mito temone ka ca gwok i program pa gamente ni tiyo. aneno ni ogalle agala pien PDM program ki pillars mapapat an awok i pwonye onongo jami-ni onongo dano biko naka i dwe pur kene ka dwe me adek dwe me angwen orye aryeya but amito apwo ni second season ma kodi wan wadonyo iye-ni pudi mono wace better late than never ka oo Jo maryek ma romo tic ki lim maber olo to pud in pak pe adwogine obibedo gin mo maber. Ma bene alego ni ka oo pe dong ojik ni angaco oo ci dong ojik kede paris ca an awacci tek iceno donyo ni pap wabilwongo beneficiaries weng wabedo kedgi piny wek ikony lawoti ki goyo plan wek cene guti maber jo ma pe onongo bene myero gunong.

meno me nenne ki jolo PDM-mi. Mon tye ka bino madwong ka ret co tye ma welgi dok dwong loyo wel mon i kite me gamo cente. Polle lupito aye polle mege. I polle i gurup apar wiye aryo-ni nongo majoriti tye mege. Co tye manonok ma nongo genne dok tiyo ki ada, ento majoriti i gurup acel acel nongo tye mege.
Alright, meno experience maber twal matin watiye ah, ka kwanyo ne live ki radio wam o yu tyer matin la win radio tyen awanyo ni wek ka dony piny kono bene abino kare wek alok ki in kit ma in bene tye ka cone kede nyo gen ni ah, ka ma do o iye pien cabit ni ni wati ki cabit me ah, cabit me niyeyo me neno ni PDM eno o i cing lwak. Ka wacito ka gikone i otyeno matin, gin ango ma itamo ni koni process ok myero kiyung wek lakodi lim macal kuman ka inen bino pe dok ogalle tutwal? Ka ineno ma megi, kit ma kitwero konyo kede yub nino wek obed ma beber i anyim? Kit ma lutela ma kameya macalo Tom Azen ma wan wakwo kedgi gutito, owaco ni cenne gin giniang ni gamente dong otyeko cwalo cenneo i akaont pa Sacco acel acel nyo Parish acel acel, ciling bene pe ciling matidi milion ma romo miya acel ki abicel. Pien nongo ka gurup me acel onongo ni pap, by around dwe me aboro abongwen nongo second phase dong otimme, ma ngeyo ni leyi ka mo keken dong obibedo pe. Kwacca tye ni jo ma kiyerogi macalo beneficiaries guti ki cente i yo maber wek jo mudong angec bene gubenefit-ti. Pien nenni, tye revolving fund ma myero gukony dok guyil dano ducu lawang acel.
Gin ango ma itamo ni myero kiyub wek diki ma kagi wa ni lim tye ka bino ci limme ok bi noko pe dok process obed mabor calo kiniri? An atamo ni ingeyo cente ka in imiyo ki dano, pwonyo dano

mogo jeko i kom page one onyo lot me acel ci atamo ne me acel pwony myero ku medde kong me pwonyo community onyo jo mudong angec wek i parish wa bene wek second lot myero ki yub gi ma bene wa bi cako yubu gi dong diki ni.
Maybe wiya otemo wil manok. Amito aniang kong ki niang wu ni ciling adi ma budonyo bot ngat acel acel pien waniang i wiye ti jo ma ki temo gi nen calo ki temo gi ki wel lim mo. ma in itye gin iyeyo ni diki binongere ni i byeko ni binongo ciling adi pien gamente tye ka waco ni myero ciling ka dong tidi nyo ka nok ci myero obed milion acel. Ladit raba man ipenyo ka maber adada dok ituco kom tut kikome. An atye ki neighboring watch ma en aye lakwar parties ma ki piloting i komgi. I kine iye tye jo mogo ma cok kwede ma owacce gin ginongo onongo myero inong alip miya abic ento onongo alip miya angwen mogo ki pyerabiro pyerabicel, mukene onongo alip miya abiro miya aboro. Co wel ma onongo kimiti wek guryem can kikome aye milion acel i kom ngat acel acel. Ma an atimo i ye parica me akomo calo aneno ki iye gweno, jo an agwengo amiyogi flat rate milion acel acel ma bene aniang ni wel ma gimiti aye eno wek guryem can. Pien ka alip miya adek miya aryo nongo itimo ngo? Nongo pe iryemo can. co milion acel aye gitamo ni kicak kwedi wek ka itiyo kwedi maber olo to onongo okwanyi ki ka moni ocwali i step aye. Okay.
Eh. Alright, Lawiny Radio 104 tutwal uh, uwinyo yo man abidonyo uh, ka nongo ywe me cece ka alok ka dugu cen. Awinyo ki bot in ki aria ma megi bene otye ka timone nining?